BP 60254 de Lomé, Togo. Enyɔ todzinɔlawo yi do agbe ŋdi na mi, elabena ɣeyiɣia me la, mi la a ƒo nuƒo kuɖo ƒomea ŋti le mia degbee me. Nuke nyi ƒomea? Leke ƒomea nɔna loo? Nusiɔ ŋtie mí ya nɔ degble le koɖo blaɖa sia blaɖa bena amesiko me se ablɔti gbe o alo flɛnti gbe oa, woa se le woa degbe me. Eye ŋkaɖi ne wo se le woa degbe mea? Ela dɔ amesiame dzi elabe ne mí gbɔ va aƒe la, aƒe gbe mí do na. Eŋti ta mí sɔ akpedada na Yehowa alo mia katã sike ne le ɖo to mí la alo le dza kpɔ mí la, ɛɛ, Mawu gbagbe la si wɔ dziƒo kple anyigba la sike ne ɖo ƒome anyi la, Ne yra mi gbɔgbɔ ɖe, eye ame si ke ne le trɔ asi le nua ŋuti, eye mi le se nya me ŋkɔ la, woyɔe be agbe, eye le aƒuƒia godo, Mawu ne yrae gbogbo ɖe loo, eye ne yra ame sia ame si ke kpe le wɔ dɔ le teƒe sia kplɔ la kaka va kɔ ɖo tekpini sia kple ame sia ŋdi la, Mawu gbagbe aɖe yra wo. Mia do gbe ɖa. Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba, Mawu ŋusẽkatãtɔ, ame si ke lolo kɔkɔ goglo didi, eye wona nu si ke mele o abe ele eye enye na nu le fi si ke meƒã nu le o. Enye Mawu ɖe gbe nu ke Mawu ta agan ne Yesu Kristo bla ɖe dzi la, Mawu mi le yɔ gaƒoƒo sia me be ewɔe nyi enya la ye enya la si ke ŋusẽ le eme la, ewɔe nyi nya la. Ŋti ta ɖiɖi kple wò ŋusẽ eye nàge ɖe wò nya la me eye ame sia ame si ke nele ɖo to alo la kpɔ dzesia la, enya la newɔe ablɔ ɖe vi, enya la negblɔ nya le nɛ Gbɔgbɔ kɔkɔe míegblẽ ɖesiaɖe le asiwò me. Ewɔe nana be todzinɔlawo sẽa nu gɔme, naa woƒe dzi metrɔ loo la enya gbɔ, ʋu woƒe dziwo kple woƒe nunyawo gaƒoƒo sia me bena woase nu ɖe gɔme asɔ kɔ wò ŋkɔ gã ŋuti. Yehowa lé Adam ɖe mɔa kple nusianu sike míele la, míŋlɔe ɖe Yesu Kristo ƒe ʋɔa me bena nusia nexɔ gbese akpee na wò be wòdze egɔme wòyi edzi wòwu nu Eye misɔ ame si ke dza ɖe nya me alo ame si ke dza to nya la, migblẽ mia ɖokui ƒe agbe le asiwò Gbɔgbɔ Kɔkɔe va zã mi aleke edze la, ne wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, eye wò fiaɖuƒe la nage ɖe ƒome me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Amen. Amen.
Ame. Eyɔ ŋ sɔ gbe de asia ne ma da ame. Eyo, mi da akpe. Ẽ, mi ƒo nuƒo sugbɔ ku ɖe ƒome ŋuti. Ẽ, eye fifia mi gba le yi edzi le mia ŋutɔ mia be degbui me. Mile gblɔm be ƒomea Mawu edo ƒome anyi. Mawu do ƒome anyi ku ɖo tame susu geɖe ŋuti ye. Hã fifia mi la biɔ se be na nuke nyi ƒome ma? E mi la ƒomea edzɔ ku ɖo mi ye. Nɔka ƒomea ele nyi nyɔnu ku ŋusu si de wa nɔnɔ wo wɔ ɖeka. Ye sɔ kpe ɖevi kowo va dzi le esrɔ̃ɖeɖea me ku ɖevi kowo ne va eme be evi le ŋusu asi ke ɖevi ke dzi ke ŋgbɔɛ va do go nyɔnua alo ɖevi ke nyɔnua dzi ke ŋgbɔɛ ku ŋusua va do go o wɔ ɖeka. Ɖevi woawo wo le ƒomea me. Evi kowo la va dzi le srɔ̃ɖeɖea mea wo tsã wo le ƒomea me. Ɖevi kewo la te xɔ le ame ɖe gbɔ bena yewoa kpe ɖe eŋuti ku ɖo tutu ɖoa, etsã ele ƒomea me. Egɔme be tutu ɖo ŋuti ye Mawu wɔ ƒome bena kadede na nɔ amegbetɔ dome. Ẽ, nyɔnua be ƒomewo, ŋusua tsã be ƒomewo etɔe nɔ e ƒe akpa dzi kpata tsã le ƒomea me. Eye miagblɔ be enuwo kpata enye ƒome si keke ta e nu nyuie ɖe be nyi Ne ƒomea keke ta, nyɔnua be ƒomewo, nyɔnua e ŋutsua tsã be ƒomewo sɔ kple viwoa, wowɔ ƒome gã aɖe eye nu nyui ɖe bi nyi le Mawu me. Eye ekee mu so Mawu gbɔa alo mu tɔ te ɖo Mawu be nya mea, enyi be ne ƒomea le nene vɔa, ame ɖe la va be ya ye nye amegã xoxo ye la va nɔ ƒomea tame ano do nu na woa, alo woawoe la no kpa tsɛ na wa ao, eya ŋutɔ te ɖo Mawu be nu do anyi ame o. Ene nyɔnu ku ŋusuawo tsã yo wɔ ƒome ku ɖeviɔ kpɔa, ee, wa be ƒoƒo sese, wa be tsãtsã, wa be nya gbɔgblɔ eya nu so wo ame evea gbɔ ye. Kea ƒome ke mi la teŋ de gɔme na mi le ƒomea, e, ƒome be e nukpɔkpɔ nua eŋu. Enyɔ míaxlẽ nya ɖe le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea me. Ele gbɔgblɔm bena, Efesotɔwo ƒe agbalẽ eta tɔ̃ kpukpui wuiene sɔ yi ɖe wuiatɔ̃a gbɔgbɔe. Eya ta medze nye eklo na mía Fofo Yesu, mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo, ame si gbɔ ƒome sia ƒome si le dziƒo kple anyigba dzi la kpɔa eƒe ŋkɔ tsɔna. Vava yi edzi ke. Eya ta medze anyi, medze nye klo na mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo, ame si gbɔ ƒome sia ƒome si le dziƒo kple anyigba dzi la kpɔa eƒe ŋkɔ tsɔna. Amen. Amen.
Amen. Sigbe yi ɖe ke mi le gblɔa, ƒome nye nudoanyi si so Mawu gbɔ. Mawue do ƒome anyi kuɖo susuwo kuɖo adam dedewo kuɖo afɔ dedewo, eye e eva ve me djogbevɔetɔa enyi bena ƒome dewoa alo ƒome kee ele mu le Mawu be edodonua e ƒome ŋuawo mea, yi la kpɔ e ƒome geɖe mea, Ee, ƒomea va trɔ zu ee, nuɖuƒe le ŋkeke me. Nuɖuƒe le ŋkeke me ee, ye e, amedzro, amedzroxɔƒe le ezã me. Ne ŋkeke mea, a, Ezã nu- nuɖuƒe. nuɖuƒe. Mhm. Ne eva ne ɖu nu vɔ kɔa, egabu. Ezã mea, ne va ne esɔ ta da ɖi kaka ŋkea, egabu. Eya woyɔnɛ ya bena amedzro zeƒe. Amedzro zeƒe.
Donc eya sɔ eƒe ƒomea sɔ amedzro zeƒe ne zã doa eƒe amena anyi kpoa ne nu ba ke kpã ŋ edzo. Nene eye ƒome wa enye akpasagatɔ na Mawu be ƒome si do anyi alo Mawu be tame ɖoɖo. Le nene be ƒomea mea nuke woe mi kpɔna nye bena wole ƒome me tso vɔa amesiame tsie ɖeka suisuisui le aƒea me

Zogbedzi, ɛ̃, zogbedzi alo gbedada ƒo, ɛ̃, ɛ̃, le ƒome wa mea, nu ke woe dzɔna ye wa. Wo le ƒome me pɛ vɔa wotsi akogo, wotsi akogo. Vevesese yɔ edzi me, tame susuwo, ɛ̃, manyɔmanyɔwo woyɔ ƒome wa me. Vɔvɔ̃, vɔvɔ̃ kuɖo, ɛ̃, susu baɖabaɖawo efia be dedienɔnɔ ɖe kpekpe mu le Ƒomewɔameɔ ke nyi Mawu be ɖoɖoa be akpa sa ga o. Wa eke mí le ji a po nupo kuɖoa, e le nyi Mawu be ƒome ke Mawu ŋtɔ trɔ dɔ ɖo kuɖo ebe nyawo eye ji mí le ji a po nupo ɖo. Ƒome ke de fiɔ, e de Mawu ŋtɔ fiɔ, Mawu tɔ, Mawu vi, Mawu be Mawu gbɔgbɔ kɔkɔea, eŋti ye mí le ji a po nupo ɖo. Nɔ ka Mile gblɔ be ƒomea e nye afi kee agbetɔ dzɔ so? Ƒome mee mi dzɔ so. Miaƒe dzɔƒea e nye ƒome me eye ƒu nu ye mi xɔna ŋkɔ le. Ƒu nu miabe ŋkɔwo so na eŋua. Ne eve eme be no yɔa ame ɖe be par exemple awudza, ame kewo kpata dze si awudza wo nya be na ƒome ya e awudza be ƒome Ŋutsuɔ la va nɔ dzi be, So fi ke o. Aha, ne wobe dzagbavia, a wonya, o, dzagbavia fi ke yo, fi ke yo. Aha, ame kewo kpata dze si dzagbavia, alo se ƒomea ŋkɔ la nya be, ae, ame ya, edzɔ so dzagbavi ƒe ƒomea me. Nu ka funu ye mí xɔna ŋkɔe ŋua? Ee, gɔme be na, eŋu ŋua ele, ele lãme na mí. Eŋu ŋua ƒome ŋua be ŋua ele sra le míabe kawo me.

Mi so fi alo mi nye ame ya ɖeke be vi. Mi so du ya me ɖeke. Mi so du ya me. Mi so kɔƒe ya me ɖeke. Ɛɛ, ame ya ɖeke be vi ye enye ame ya. Alo ame ya ɖeke be dzidzi me ye enye nuke ye enyi ƒome. Ƒomea ebe akpa ɖe tsa enye afike mi kpɔna dedie nɔnɔ le. Ɛɛ, Ƒome mee míkpɔna dedienɔnɔ le. Ƒome mee mídola xɔ lɔlɔ̃, lɔlɔ̃ ke so Mawu gbɔa, lɔlɔ̃ si matɔe, lɔlɔ̃ ke ŋutɔ te ɖo ne wòwɔ dɔa alo ne wòsɔ dɔ na ma alo ne mu yɔ wò tɔ ze etɔ̃a alo wònya na nu le sukulua. Ao, ƒome ke, lɔlɔ̃ ke so Mawu me. Egɔme bena, woxɔ wò sigbe woantɔwo be atikutsetse nene. Woxɔ wò sigbe wɔ ŋutɔ be akpa ɖeka nene. Eka ƒomea enye afi kee wola sɔ lɔlɔ̃ na ame le. Eye wotuna lɔlɔ̃ ɖo ame be luvɔ me. Tuna lɔlɔ̃ ɖe ame be luvɔ me. Wotuna lɔlɔ̃ ɖe amea ƒe agbe me. Ƒomea, Mawu be lɔlɔ̃a funu woxɔna se woxɔna so eŋua. Ƒomea enye afi ke wole dza tu wò ɖo ne wotsɔ wò la va trɔ zu agbetɔ blibo esɔ go ɖo. Nɔka ee hiã veve be na amesiame la do ela toso ƒome ɖe me eye be tameɖoɖoe Mawu wɔe ŋua? Eŋtie mi gblɔ va yi be na, ne nye be ƒome dzɔ kuɖo esrɔ̃ ɖeɖe, nyɔnu ku ŋusu be srɔ̃ ɖeɖe kuɖo ɖeviwo, emi gblɔ va yi be na, ne nye be ŋusua ɖeviwo le esi, Alo nyɔnua, ɖeviwo le si keŋ gbɔ va do go va le tsa le srɔ̃ɖeɖe me va zu ƒomea. Wozu, ɖeviwo hã wole ƒomea me. Alo woxɔ ɖevi ɖe bena yetsã ne ba xɔ tutu doa, ɖeviwo hã le ƒomea me. Ƒomea, ee, ele na ame sia ame be, ee, tutudoxɔxɔ. Ɖevi ɖe kpekpe hiã be la to ƒome me alo la nɔ ƒome me ne ba xɔ tutu ɖo, ne ba tɔ, ne ba teŋ sɔ sii le emɔ nyuietɔ nu, ne ŋtɔ ne ba teŋ va nɔ eɖokui si eye etsã ela va teŋ va wɔ ƒo ale va do ƒome anyi ke tsã la yi edɔ ke wo wɔ le eƒe agbea mea, etsã la yi edzi kuɖo ƒome yeye ke etsã ele dza va do. Ƒomea egba nye afi kee Mɔkpɔkpɔ, woƒona mɔkpɔkpɔ ɖe mía me. Mɔkpɔkpɔ kuɖo edzidzɔe kuɖo ŋutifafa woƒo woƒonɛ ɖe mɛ. Ƒomea nya fiko wotu na mí. Agbetɔa ele sigbe xɔtutu ye edɔ sugbɔ kui wola no tui ye. So gake mɛ ele vife mɛ ɖe si le yia edɔ sugbɔ le ke wola wɔ le ɖevia ŋuti. Ke ŋgbe ela va trɔ zu enu nyuie alo ame nyuie ɖe sɔ goɖoa, Ƒome mee wotuna, wowɔna nenebenuwo eye na be ƒomea ehiã be wola tu ɖevia ɖo ye wola tu ebe agbe ye kuɖo Mawu be alɔ̃ do kuɖo lɔlɔ̃ kuɖo enya viviwo be sese le eto me eye mɔkpɔkpɔ alo ƒo mɔkpɔkpɔ ɖo ɖevia me kaka etsa la sɔ no si kuɖoe ne ƒomea enye teƒe ɖe kee wo la tu agbetɔa be, wo la tu nu nu nyuie ɖo agbetɔa be luvɔ me, agbetɔa be susu me, agbetɔa be ame bliboa me, enu nyuie ɖo la dɔ eme. Ɖe ba tɔe ŋsɔ si le nu nyuie wa me, le mɔkpɔkpɔ wa me, le dzidzɔ wa me, le ŋuti fafa wa me, e la na be na amea tsã e la li ke, e gbe ku sɔ, e la na be amea tsã amea tsã Ɖiɖisese la nɔ eƒe agbe me egbɔe ku ɖo esɔ. Donc ƒomea enye teƒe veve ɖe ke Mawu sɔ mɔkpɔkpɔ sɔ da ɖe edzi bena yeakpe ɖe woa ŋuti ne yeatu agbetɔ be agbe. Enyo míakpɔ ne míate lé nyae ɖe asi bena, Mila kpɔe le Jeremiya ƒe agbalẽ eta blavevu vasi ɖekɛ kpikpi wuiɖeka, alo ne la nyɔ la, nyaŋɛ Yeremia ƒe agbalẽ eta blavevɔ eta blavasi ɖekɛ kpikpi enelia sɔ yi ɖe wuiɖekɛ lia kpɔa, nase enya sike e mama le gblɔa, enyɔ nya yi edzi. Yo, mi da akpe. E ƒomea enye afiɖe kee wo kplana leke wo la wo la ka ɖe. ame dzi, wola ta ɖe ame dzi le, ẽ, wola kpla e, nyateƒetoto le, wola kpla nyateƒetoto le, ye wola de, e, wo, wo, wo ŋutɔ wola de, wola, agbe wola de fiɔ bena nyateƒe le me o. Wotona nyateƒea. Ƒome me ye wokplana nene be nuwo le. Enua ŋutia, ehiã bena e, papa la wɔ ela do kakaɖi dzi ɖo esrɔ̃a dzi, nyɔnu nyɔnua mama tsã la do kakaɖi dzi ɖo papa dzi. Ye le nɛnɛ be kakaɖi dzi ke le papa ku mama mea, ɖeviawo tsã wo kpɔnɛ ye egena ɖo ɖeviwo be agbe me, egena ɖo abe luvɔ me. Ye woawo tsã wo la nya ale ke wo kana ɖe ame dzi so woatɔ gbɔ, dze gɔme so etɔ gbɔ, dze gɔme so enɔ gbɔ, ye wo la kpla leke wo kana ɖe ame dzi le. Ɖevi ke ŋutɛn ka ɖo toa dzia, ŋutɛn kana ɖo toa dzi o, ŋutɛn kana ɖo nɔa dzia, matɛn va ka ɖe eŋutɔ ɖokui ŋuti o. Ma ka ɖe eŋutɔ ɖokui ŋuti o kaka la va ka ɖo e Mawu dzi o. Ao ne wo le gblɔ Mawu be nya nɛa, kakaɖedzi ke mu le be lãme mu le dzi me nɛa, e sɛna nu nɛ bena Ye la kã ɖo Mawu dzi kuɖo Mawu be nya dzi. Wa ƒome me yo fiɔna nɛnɛ be nuwo le. Nyateƒe totoa funu ye wo fiɔna le. Ne papa nya be enu ke ye la teŋ wɔa, eye be la ke nu la gblɔ. Ne ke nu gblɔ kɔa, edo la kpɔ egbɔ be na ye la wɔe. Ne nu ke mama nya be ye la teŋ wɔa, ye be la ke nu la gblɔ. Ne gblɔa, edo la kã ɖe dzi be na ye la teŋ wɔe. Ne enye bena ee, etona nyawoa, ye wɔna ɖe edzia, ɖeviawo tsã wosɔna ŋku sɔ kpɔna nɛnɛ be nuwo ye woawo tsã wonyana bena nyateƒetotoa nye nu nyuie ɖe be nyi nyateƒetotoa ele veve ɖe le agbe me. Kpɔ ɖe ŋu bena ee ƒome ɖewo mea, ɖeviawo dze sukulu gɔmea, wola tona ɖevia bena ne wòle premierea, ne wòle gbãtɔa, maple ee keke na wò. Hã papa la gblɔ nɛ ne e mama la gblɔ be na ne wo le gbantɔa ma wɔ leke nɔ papa do la kpɔe gbɔ be na ne nye be wa me ne wa ma tɔ yo wɔ o wɔ ŋgbe dodo wa na do la kpɔe gbɔ be na wo la wɔe na ame sia ame leke wo do ŋgbe do ye e sɔ godoa ɖevia la nya be na e nya nyateƒe e nya ŋusẽ ɖe le me e nya agbe le me Enya ewɔna, evana ne wogblɔ nya woɖo la wɔ ɖe nene be nu dzi. Kpɔ ɖe eŋu be na ɖevia, amea enɔa ɖu fe ɖe ame ame ɖe ŋuti. Ke amea gbana enɔa le xɔ me la to nɛ be ne gblɔ be na ye mu le o. Wogblɔ na ɖevia nene zi eve zi etɔ̃a eye la va na be ɖevia magba kpɔ

Ɖevia la yi la va yi gblɔ be papa gblɔ be atavi papa gblɔ be ne o va ma to na o be ye to. Enuawo kpata enye ee adze ɖaɖa ƒaƒã ɖo ɖevi me. Vɔa mawo be tame ɖoɖo enyi be na o la ƒã nyateƒe ɖo ɖevia me, o la ƒã kaka ɖe ame dzi ɖo ɖevia me, o la ƒã enu nyuie ɖo ɖevia me. Etɔa tsã la no ƒã nu nyuie ɖe me. enua tsã la no ƒã nyateƒe doe me ye wola fiɔe leke wokana ɖo etɔ dzi ɖo, leke wokana ɖo enɔ dzi ɖo, leke wò ŋutɔ wòla te ŋu ka ɖo wò ametia dzi ɖo. Nene be bia ɖe le sia ela nu ela ela nya bena wokana ɖo Mawu dzi, wokana ɖe ame dzi ye ne va yi dɔ me ŋutɔ tsã ela ka ɖo Aƒetɔa dzi ela ka ɖo Aƒetɔa dzi ye nene be nu nana bena ne tsã Mawu va vɛ nu ye wova doe ɖe dzi nyi apɛtɔa a ye ku amɛ kɔ wo wɔna dɔa wo la kan ɖe dzi. Ne po nupo wo la kan ɖe dzi alo ne tsan va do po mɛa evia wo tsan wo la kan ɖe e edzi ne po nupoa wo la nya be nyateƒe nyateƒe le ebe nupo mɛ. Donc a po mɛa enye tutu do ɖe be teƒe ɖe ke edɔ blibo ku amɛ ke wo la fiɔ ɖevia leke be la di Mawu ɖo e mia be Mawua nyateƒe toto be Mawu ye eye kankan ɖe edzi be mawui ya míagblɔ kpɔe bena ƒomea enye afi ke wotuna agbetɔ ɖo, wotuna agbetɔ ƒe agbe ɖo kaka etsã la va trɔ zu ame blibo le egbe ku esɔ godo me. Ne nya ɖe le asiwò na sɔ kpea. Oo, yi edzi. Eo, sigbe leke míle gblɔa, ƒomea enye ee. Míate ŋu gblɔ be enye atike wokpɔ na ame ta le, ɛhɛ, wokpɔ na ame ta le. Sigbe leke wogblɔna be dɔyɔƒe, dɔyɔƒe. Atike ye wola, wola do ŋusẽ ame le, ɛhɛ, ado ŋusẽ ame le. Ne Mawu ɖe mɔ be ƒome ne nànyi, ne ame eve, ame etɔ̃ ne nànyi la, efiɔ bena eva, e, ɣeyiɣi li ke agbetɔ hiã bena amede la do ŋusẽe. Agbetɔ hiã be ameɖe la kpɔe gbɔ, ẽ, le ɣeyiɣi sesõ me, míagblɔ be dɔléle be ɣeyiɣi me, alo gbɔdzɔgbɔdzɔ be ɣeyiɣi me, alo hiãhiã be ɣeyiɣi mea, edze bena amekee eya le afɔ te gã mea, ela do ŋusẽ nɔvia. Sigbe papa ye gbɔdzɔgbɔdzɔ ge ɖe emea, ẽ, le go ɖe mea, alo eva yi do go ŋusẽŋuɖewo le dɔ mea, ẽ, mama ya edo la kpɔe gbɔ bena

So sukulu ya, ye wokpɔ be ɖevia ŋu mole sesẽ ɖe alo mole eɖokui mea, mama le fu nu be ela trɔ do ŋusẽ ela dzi nuke le mole yie teƒea, ela trɔ tui ɖo ela trɔ do ŋusẽ nuke futɔ di be ya fia, ameke le afɔ ve dzia ela trɔ ƒoe ɖe eme. Le papa tsã gome, munye mama ɖeka kpoe la nɔ wɔe o. Papa tsã ɖo la nɔ kleva ɖo esrɔa ŋti, ɖeviɔ ŋti bena ne ekpɔ be o egbea E yi srɔa mu le mu teŋ le mu le eɖokui me mu nɛnɛ be le e nɔ nɛ wa papa can la wɔ ebe dɔ e la do ŋusɛ e la trɔ e la trɔ po e mɔkpɔkpɔ jijɔ ŋuti fafa de me e la trɔ po ŋusɛ ke futɔ ji be ya fia e la trɔ sɔ do ete pe nɛ e le nɛnɛ na papa ku mama doɖa ɖeviawo gbɔ e ye nɛnɛ be viwo wa Wotrɔ kpɔna, wotrɔ kpɔna ŋusẽ yeye, wotrɔ kpɔna ee ŋutifafa yeye, wotrɔ kpɔna dzidzɔ yeye ye wo la te ŋu sɔ ee wo la te ŋu sɔ yi ŋkekea dzi alo wo la te ŋu sɔ yi azɔlizɔzɔa dzi. Enyɔ míakpɔ ame si ke wodi be yeaxlẽ nu si ke míele gblɔa. Mígakpɔ Korintitɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta wuieve kpukpui blaeve vɔ atɔ̃. Korintitɔ ƒe agbalẽ eta gbã, gbãtɔ, ta wuieve kpukpui blaeve vɔ atɔ̃, e, Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta ame atɔ̃ kpukpui ame enyi, Timote ƒe agbalẽ gbã, eta gbãtɔ, e, Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta ame atɔ̃ kpukpui ame enyia kpoa ya va se egɔme nyuie ɖe. Ya yi dzi. Yo, mí ye mí le gblɔ be ƒomea enye nunana nyuie ɖe ke Mawu sɔ na mí. bena mía toe me ne mía ba gbea ela nɔ ela nye agbe nyuie ɖe ne mía xɔ tutu do ke hiã ne mía ƒe azɔli zɔzɔ nyuie, ne mía ƒe agbe nɔnɔ nyuie, ne mía ƒe dedie nɔnɔ, ne mía ƒe sisi le luvɔ me, le gbɔgbɔ me, le ŋutila me sia. Egɔme ƒome me ye wo kpɔ na agbetɔ be dedie nɔnɔwo ememe tɔ kudo gota tɔa kpata le. Ye Mila gbagblɔ be ƒomea enye tutudo.
Alo nusrɔ̃ƒe. Enye enye tutudo alo nusrɔ̃ƒe. Enye hehenana teƒe ye gbanye tutudo tsã. Egbanye nusrɔ̃ nusrɔ̃ƒe. Ẽ, hehenana ke mixɔna le ƒomea mea, ele veviɖe ŋutɔ. Ele veviɖe ŋutɔ. Ne mí wosɔ ŋkuvi sɔ kpɔ enuwo mea, ee, ame kewo kuna nu mea, wokpɔ bena ʋeʋenana ke mí xɔna le eƒomea mea, ele blanyi le alɔfa me, blanyi le alɔfa dzi. Ye nene be enuwo ke mí xɔna le eƒomea mea, tutudɔwo ke mí xɔna le eƒomea me, ele blanyi le alɔfa ɖeka dzi, ke blave le alɔfa dzi kpoe nye koo mí xɔna le e gota, mía gblɔ be sukulu e dɔme, emɔ dzia, exɔlɔ gbɔa, blave le alɔfa me kpo mí xɔna. Eye ne nye be na blanyi kpata ye mí ɖo la xɔ le ƒomea me, Be míanye amɛ ke Mawu di be míanyea, mído la kpɔe egbɔ bena míawo si gbe dzilawo nenea, mído la na bena mía ŋutɔ míaxɔ tutudo nyuietɔ. Míaxɔ tutudo nyuietɔ ne míate ŋu ƒo enu nyui blanyi le alɔfa dzi do míabe viwo mɛ. Vɔa nenye be eva nye ebe akpasaga ewɔ nuzizi la ŋzi be aƒo nu gbegble blanyi

Mawu ŋutɔ gblɔ be ƒomea ele dzi me nɛ. Yebe dzi be ee yebe dzi be ɖeɖeɖaga ɖeɖeɖegoa enye ƒome hã enye ƒome ta ye magble ƒome ɖe tsɔe vi o e Mawu ŋutɔ e la neve mía nu bena enu nyuie kewo Mawu le dzi be míaƒo ɖe míabe viwo me, mía nɔnɔewo me le ƒomea mea be ba te ŋu su mia si be na ee Mawu be tameɖoɖo ɖo ƒome ŋutia be ba kpɔ eme vava ne mia kpata mia be yayra kudo mia ƒe ee dɔdɔdo. Ee na wo be ma sɔ kpe ko nyi be na ee hehe nana aƒe wo ƒe hehe nana alɔ bla nyi dze alɔ fa dzi la ele veve ɖe. Ne ya ma nɔ emea, ena be gbea mi le kpɔ nusi ke no le dzɔ le ƒome wo me Ɖevi si ke mexɔ ʋɔnana le ƒome me la, ezu afɔku ne dzoa, alo zu afɔku le sukuxɔ me, alo zu afɔku le dɔ me. Nusie na be Mawu wɔ ɖesiaɖe bena blaenyi le alafa dzi la, eɖo aso aƒe me, eɖo aso ƒomea me. Enti ta míaxlẽ Mose ƒe Hamekoo la te hlẽa na hlẽ. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta wuiɖeka kpukpuiwuienyi sɔ yi ɖe blaeve-vɔ-enyi. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta wuiɖeka kpukpui wuienyi sɔ yi ɖe blaeve vɔ enyi. Salomo, blaadre vɔ enyi kpukpui etɔ̃ sɔ yi ɖe enelia dzi. Salomo, bla, blaadre vɔ enyi kpukpui etɔ̃lia sɔ yi ɖe enelia dzi koa, mìase enya si ke mìle gblɔa, Mawu neve mía nu.

ƒomee la te ŋu wɔe nɛ. Ta Mawu nɛ do ŋusẽ mí be míaxɔ nya ya ee ku ɖo ee nugɔmesese nyuitɔ ku ɖo Mawu be amɛ nu veve ku Mawu be ŋusẽ nɛ de megbe na eƒe nya. Papa Mawu nusɔ kata tɔ mí de akpe na wò be na elɔ̃ amegbetɔ ƒomea ale gbegbe ye edo ƒomea nyi ewɔ kakaɖedzi ɖe ƒomewo dzi bena ye ya yeasɔ yebe asi sɔ kplɔ ƒome ɖe kpekpe, yeasɔ yebe nunyakusidzedze sɔ na ƒome ɖe kpekpe ne yebe dzi alo yebe tameɖoɖo ne ɖe ɖe go. Tapapa mi do gbe ɖa le Kristo be ŋkɔ me be sue si ke wose egbea, gbɔgbɔ kɔkɔe yi edzi Yi nufiafiaa dzi, eye nàna bena ƒome sia ƒome neke ɖe nyateƒe ŋuti, neke ɖe wò tameɖoɖo ŋuti be natɔtrɔ nedze gɔme. Papa akpe na wò. Bubu ŋutikɔkɔe na wò le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen.